e e e get one person when i wan call now i put the story some time back like last year late last year or so na one of our fan when be say on a sunday morning when i was going to church na she come send message to me and information minister so so so say she lost the husband when when we come drive go yeah i put that story now when we reach there we meet the body of the man for house and all of other prepare them

dey sell fufu dey pick condemn iron and all of all that meanwhile some women go dey send message sarah i wan die o i never chop o eh, eh, eh. now now say make we call this woman wey just by die suddenly without planning o but now the woman is hustling she dey fit pay her children school fees she dey fit pay house rent she dey fit chop madam how are you

So I dey wonder say, ah ah, why can't these people think? Some of them, oh, why some of them? They're not lazy, but they need wetin go inspire them. Madam, I dey listen to you. Go ahead, madam. Yeah, though my husband, when he was alive, Mm. You sure can From speak, there. speak speak English now, show? okay. Not when be he you came again. out- the Not time be I- you, why I'm say for your Ajegule? mommy, I'm his brother, oh, I I'm tire your- for you. All the Ketan babes. Oh yeah, let's go now. You can't just do this. Fire. So the thing what happened is say when I marry actually, no better I expect I see. Mm. But when I look here from the come, mm. I don't want make it happen like that. Yeah. Man, no for the same thing. Mm. So I tell myself say anyhow anyhow I be, I go stay on ground. Mm. Now wait I see, now I go take. So I say, God, if this man not be my husband, but I don't enter, what I go do? Help me turn am to my husband. So I Mm. remain there. Yeah. Sometime he go day house, three years, no work. Yeah. I no mind, I'll go fetch water for people, drum 200. Are you serious? You go fetch water, people go dey pay you 200 per per drum.

yes you don buy all book for of ground them. o because you dey pick Yes. condemn una dey hear so Yes. all these women una dey hear because i go dey say ratata i don know i say madam can't you wash clothes they go just burst first burst laugh i say you dey laugh abi madam go ahead abeg. so for my fufu business Mm. na only me dey do am Mm. so as i no employ person na every weekend i dey pay myself five thousand god every you, weekend you dey pay yourself In case five k. of- yes in case of any emergency need Mm. So with this, I know they even do like say my husband just died. Yes, Some people still get needs. I'll feel reach out to them Mm-hmm. around. So Mm. anyone will say I need this. If you get my power, I go do. The little I feel do, I do as God help me at the hustle. So where you dey now as we dey talk this talk so? I dey put fufu for fire like this. As we dey talk so. As we dey talk, my fire dey on. you see wetin i like for you eh that day when we see eh

because now school dey hol- holiday but you don buy book wey next term already out of Yes. hustle so when Yes. dem go dey say dem wan die dem go dey cry say which kind you no go fit think of this dem no wan do small small things now look at you woman o you say you you dey waka dey pick eh, eh, eh, eh, eh, kpangolo for road Bangolo. you no wan know because of some women dem go dey shame na shame go kill No. people o. na shame o if you shame shame go catch you after. abeg thank you madam eh, because we no get time eh. thank you god go bless you eh.

i dey collect today then the next day i go save five hundred na so i dey collect am off and on dey save wow so god so kind after some time sha i Mm. still dey run restaurant i still dey go wash cloth for some people Uh-huh. any day i no go kiri fufu i go wash cloth Mm, so na so i dey live life and that period wey my husband no get work for the three years mm, i fit i no go tell you lie i no rubbish myself i no do tell anybody business yeah when e serious i dey go knock hotel gate five am Mm? all the bottle water their wine bottle i go pick am wash am go Sure. sell am people wey dey sell ororo i go sell rubber for You go people wey sell dey for sell them. groundnut Go i sell go for sell them. bottle for there Okay. so na so i dey live and my children no stop school one day for that three years. You never download the Wazobia FM app? Chai! Hmm, you dey miss wella. Oya, download our Wazobia FM app today on top Apple Store and Google Play Store. Make you fit listen anywhere and everywhere. Join the Chukmat family today. Wazobia FM 95.1. Chukmouth.